السلام علیکم دوستو دوستو آج اساں برون دے ٹور تے نکلے ہیں اساں کافی ہوں آج دربار شادو فقیر سائیں دوتے ایک چھوٹی جڑی ساری گیٹ ٹو گیدر ہے دوستان دی انشاءاللہ اتا السلام علیکم دوستو آج اساں تو برون دی سیر کراون دی خاطر گھروں روانہ تھئے سے تے اساں اج ویندے پئے سے تحصیل منکیرہ دا شہر پٹی بلندہ ویسوں تے اوندے کولوں بعد اساں ولا سارے سنگتی رل مل کے کٹھے ونج تے جیسوں چھکن دے نال شادو فقیر دربار تے جیڑی اے پہلی رکھ نوندے آلی انشاءاللہ اتھاں ونج کے وی توکو حال احوال سن ویسوں ضرور تساں سارے تھل دا سن اپ ڈیکھو تے جیڑا ہر حوالے نال

درس موڑ ہے سائیں اے تساں آلے تحصیل کروڑ دے وچ ودے ویسیں تے ضلع لیا ہے پیا سر یہ بہت خوبصورت جگہ ہے سر تھل دی اس تھل دے وچ راون والے لوگ اتنوں بڑا خوش ہیں اللہ پاک نے رحم دی بارش فرمائی ہے جن نال فصلاں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ نال چنے دی فصل بہت اچھی ہے تے اللہ پاک خیر کریسی اللہ پاک کو خیر دا بیا می پیسی تے انشاءاللہ اللہ پاک کریسی کہ سارا تھل والا ایتھے واپس انشاءاللہ میں کو یقین ہے کہ اج دی جڑی ویڈیو ہے جڑی اساں کو تھل دی سیر کرنے دے پے ہیں تو بہت پسند آسی دوستاں کو تے اے بستی لاشاری دا بورڈ آ گیا ہے اتنا لاشاری آباد ہیں اے وستی شہرت ہے سی جہاں میں پچھلی ویڈیو دے ذکر کیتا ہی تے وستی شہرت اے تحصیل چوبارہ اتو شروع تھی گئی سائیں ضلع لیا شروع تھی گئے اور ہوں اس تھا سفر اس تو گا شروع ہے سائیں اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ اساں جوں جوں جڑے جڑے علاقے دے جو گزردے ویسوں اساں ضرور تھوارے نال دوستاں دے نال شیئر کریں دے ویسوں کہ اساں ہوں کیڑی وستی چ ودے ہیں تے کیڑے علاقے چ ودے ہیں انشاءاللہ سارا سال تو کو بہت پسند آسی سارا تھل ہے اتنا خوبصورت یار ہوں تو تھل تھل نہیں رہا اساں دیکھو کہ ہر پاسوں سبزہ کیویں ہے کیویں گھگل کھڑن، کیویں چھریں کھڑن اور کیا خوبصورت مناظر ہیں۔ ایک مسافر خانہ ہے جیڑا کہ کہیں دور دے وچ سیاست داناں نے بنڑایا ہئی کہ ڈوپاراں کوں جیڑے ویلے مسافر آندے ہن سفر کرن واسطے تے آ کر انگیٹھاں قیام پذیر تھیندے ہن۔ سارے تھل دی ویڈیو انشاءاللہ۔ توک بہوں ضرور پسند آسے
السلام علیکم
اے نندرالی موڑ سائیں تے اتو اسا مردے پہ تحصیل منکیرہ والے پاسے گوندو موڑ اے پیا سر اور اسا اتو ہن سیدھا اے منکیرہ روڈ اے سر یعنی اے اسا ہن ضلع بکر دے وچ داخل تھیندے پے تحصیل منکیرہ دے وچ اور انشاءاللہ توکوں بہوں جلدی عن قریب اگو وستی توں گوندو آون آلی اے اساں تہاکوں وستی گوندو دا وزٹ ضرور کرویسوں اتھاں ہن سنگر روڈ اے ڈبہ روڈ ہے کوئ نہ تے نظارے ڈیکھو کہ لوگاں نے زمیناں آباد کر کے کیویں کڑکاں کاشت کر رکھیں تے کیویں وچ بیری دے درختاں دے پین کیا بیوٹی ہے یار کیا نیچرل بیوٹی ہے یار زفر بھائی ذرا دیکھو غور نال دیکھو کیویں مزیدار جگہ یار اس پاسے چھولا دیکھ یار